Helo, sydd i chi, sesiwn bach dwdlo arall dyn ni heddi. Um, a tro hyn, ni'n mynd i fod yn creu Robin Goch. Felly, Robin Goch yn sefyll ar y freigen gyda'r geirau Robin Goch yn mynd drwy'r aduren. Felly, Rwy'n mynd i ddechrau bant gyda siâp yr aderyn. Os ydyn ni ddim cweit yn gallu cael siâp yr aderyn yn iawn y tro gyntaf, cofiwch robo mas. Felly, hwn yw prif beth, so gall hwn fod yn fawr neis. Felly, rhywbeth fath o hanner cylch. Wedyn, yn adio rhywbeth o linell crwm rownd y top. Gwaelod i'r adenydd. Llinell syth ar gyfer y cynffon. A wedyn un zigzag bach. Ni'n mynd i ddod lan i tua'r un lefel a ble wnaethon ni ddechrau'r cynffon. A wedyn ni'n mynd i ddod â hwn rownd mewn un llinell crwm fel yna. Um, gallwn ni ychwanegu pig bach, a wedyn ni'n anelu am y cornel yma, felly o tua ble byddwch chi'n dychmygu'r pen i orffen, so wedwn ni bod y tua fan hyn. Um, ni eisiau dod â hwn o gwmpas a'i orffen fanna. Felly bod dyn ni lle i roi yn bron goch ni mewn. Um, nesa, mae lan i chi pa fath o um, goesau chi'n mynd i wneud. Gallwch chi roi coesau syml, neu gallwn nhw fod yn goesau sy'n bach yn fwy manwl. Dwi'n mynd i gadw at rhywbeth eitha syml ffordd yna. Um, dwi wedi rhoi bach o linell crwm iddo fe fel bod e'n gallu Edrych fel se fe ar frigyn yn haws. A dwi'n mynd i orffen i ni fel 'na. Wedyn y cam um, nesa cyn bod ni'n neud y geiriau yw rhoi yn bocs bach ni mewn. So dyma eich chance chi i ddefnyddio pensil a pren mesur. Does dim un da fi ar y fyned, felly dwi'n mynd i just cadw fynd yn lawrydd fel hyn. Lawr, lawr. A wedyn Chydig bach ffordd na. Dyna ni, rhywbeth fel la sy'n gyda fi, ta beth. Os ych chi eisiau rhoi ychydig o um, eira yn cwmpa yn y cefn, mae croeso i chi, ond dwi'n mynd i adael yn i ni fel na y tro yma. Um, Nesa, ni'n mynd i fod yn rhoi yn llythrennau ni mewn. Uh, ni'n mynd i gael y gair Robin yn dod lawr cefn, ni'n mynd i gael y goch yn y rhan coch. Um, mae ffordd gyda chi, os chi'n really clever nawr, i roi um, cilch bach yr O fel llygad sy'ch chi moyn. Ond mae eisiau fe fod yn gorwedd yn y lle cywir, felly os yw e ddim yn gorwedd yn y lle cywir, falle bod e'n well bod chi ddim hyd yn oed yn trial, rhag ofn bod e'n chydig i ffwrdd. So, be dwi'n mynd i wneud, jyst achos fi'n gwybod bod e'n mynd i weithio, yw dwi'n mynd i roi yn gylchu ar gyfer y rof yna'n barod, ac os dwi'n gwybod bod hwnna mewn lle eitha da ar gyfer um, y llygad. Gama o yw'r ail Lythyren. Dwi'n mynd i wneud yn yrru yn dod lan ffordd na a rownd dros y top. Okay. Felly wedyn dwi'n gallu jyst dod yn syth lawr fan hyn. A er dyw'r o ddim reit yn ganol y bocs yna, dwi e ddim yn gallu bod yn unrhyw lythyren arall, felly mae dal yn edrych yn iawn a dwi'n cael y bonus o fod e yn edrych fel llygad hefyd. Felly beth sydd fi ar ôl i wneud wedyn yw jyst gorffen y by y dot a'r yn mewn. Felly, dwi'n mynd i ddod lawr tua fanna i wneud dwy, uh, doi fox. Mae'n drenu mawr bod ddim yr da ni fan hyn, achos mae'r y siap yna'n berffaith i'r yr. Um, ond dwi wedi ddim yn gwneud gwahaniaeth. Gorffen y by off, felly yn y box cynta, ni'n mynd i wneud fel y siap ol, a wedyn ni'n rhoi'n box ni mewn fyna i droi mewn i y by. Gwyliwch nad yw'r bocs dan cyffwrdd unrhyw linell arall, yn enwedig y cornel hyn. Y dot yn y bocs uwch i fenna, lle dwi'n gwneud prif lythyrau ni dot. A wedyn, fan hyn, mae gyda ni'n yn ni. Felly, jyst watchwch y cornel bach yna, bod chi ddim yn dal unrhyw beth yn y cornel yna. A mae gyd ni'n mynd i wneud yw jyst dod lan ffordd yna. Unwaith eto, felly dwi e ddim yn edrych Cymaint fel yr un i ni fel arfer yn neud pan ma' dy'n ni bocs bach taclus neis, ond dyw e ddim yn mynd i fod yn unrhyw lythyren arall, mae dal yn mynd i edrych fel yn i chi. Felly mae gyda ni'n robin ar y top. Goch, mae eisiau pedwar bocs fan hyn, so gallwn ni rannu hwn yn i hanner gynta, a wedyn torri hwnna'n hanner, torri hwnna'n hanner, felly mae dyn ni bedwar bocs. G yn y bocs cynta. Felly ar draws lawr a bocs i orffen y gy off. O cylch bach trwy ni'n gallu rhoi yn y canol dim problem. Cy ar gyfer y rych, bocs ar yr ochr dde. A wedyn yr hy i orffen. Petrol bach ar y gwaelod a wedyn y straight pen yn dod lawr hefyd yn cyfateb. A dyna ni, mae'n y lai ar gyfer yn Robin ni. Os oes unrhyw ddarnau bach sy'n eisiau tycluso lan fel dwi'n neud fyna nawr, mae croeso i chi dycluso nhw lan. Os oes unrhyw beth sy'n eisiau rhywbeth mas, mae'n croeso chi rhywbeth fy mas, ydych chi'r tyw ac yn y blaen. Um, felly, Robin Goch, y cam nesaf yw ychwanegu bach o liw. A dyna ni, Robin Goch wedi lliwio um, dim ond tri lliw, neu pedwar lliw heddi. Um, nes i fynd am brown, coch, glas, a wedyn defnyddiais i bach o lwyd ar gyfer y pig a'r um, coesau, a mae croeso chi ddefnyddio melyn os chi eisiau rhywbeth bach yn fwy lliwgar. Um, diolch am ddilyn y fideo to, gobeithio bod chi wedi mwynhau. Uh, a wedyn, ie, um, yeah, croeso i chi rannu nhw fel pob peth arall. Byddwn ni'n dwlu gweld eich lluniau chi a gobeithio wela chi tro nesaf.